Шушы авылда хәтта сыерлар да татарча белә. Ә белмәгәннәр, әйтик, дашкалары, машкалары өйрәнә. Бу авылның таулары аша Мәккәгә юл сузылган була. Монда инде күптәннән чүплеккә атылган, әмма икенче кат җан өрелгән Ленин портреты саклана. Бу авылда чишмәләр дистәләгән. Шуларның берсе иң хуш ислесе түгел. Ләкин иң сихәтлесе. Бүген без.
Керкәледә. Бу атнада тәгәрмәчкә менә ни ияреп кайтты. 40 елга сузылган дуслык. Остаханәгә Ленин портретын элсәң, илһам бермә-бер арта икән. Үзебез шаһит булдык. Ленин безгә начар булмады инде. Менми торып бәяләп булмый ул. Керкәле тавының иң югары ноктасына ничә минутта менеп җитәләр? Сынап та, Санап та карадык. Чыннан да таулары бик биек булып чыкты, чөнки Үзебез менәргә дип карар кылган идек. Таш кына димә, бай тарихлы карьерда берсеннән-берсе хикмәтле әйберләр табыла. Безгә шулай сөйләделәр. Менә моны хәтле балыклар чыга. Сихәт өстенә сихәт. Күкертле чишмә суы нәрсәдән дәвалый һәм аның тәме нинди? Икәүләп татып карадык. Суы да тәмле дип әйтеп булмый, ләкин бик нык сәламәтләндерә, диләр. Керкәле таулары җыры ничек туган? Җыр тарихын монда бәян иттеләр. Керкәле авылы кайда? Биек тау итәгендә. Тауларында сагынып кайда. Читләргә китәмен дә. Ял итәргә килгәч, Гөлшат Зәйнәшева сокланып шушы тауларга карап торгандыр. Кәркәле авылы кайда? Биек таулар. Ау итәгендә.
Шулай итеп без килеп җиттек э, чорларга э, кергән э, атаклы авылларның тагын берсенә, аңлавыгызча, Биектау итәгенә сыенган Керкәле авылына. Менә без инде шактыйдан карап барабыз юл буйлап ике ягыбызда да тау да тау Без таулар арасыннан серпантиннан барган кебек барабыз. Әйе, Лениногорский районы гомумән шундый биек тауларга бик бай булып чыкты һәм бөтен һәр тауны күргән саен бу керкәле Бу керкәледер инде дип. Әйе, мин инде уйлыйм, ул шулай буеннан буена аждаһаның шундый кабыргалары булган бит. Нәкъ менә шундый таулар булып бара, сузылып, буе белән. О, ниһаять, еракта күренеп тора. Киркәле дигән язу. Ләкин бу әле җырда җырланган шул кадәр биек түгел, ләкин офыкта күренеп тора. Әнә тегендә биегрәк күренә. Ие. Җырларда җырлана торган бу авылны барып күрәсе килү теләге күптән бар иде. Чынлап та шундый биек микән таулары? Чынлап та шундый күп микән чишмәләре? Таулары да сынатмады, чишмәләре дә. Ә кешеләре, гомумән, күңелне яулады. Кем бу?
Ленин бабай.
Ә ни өчен аны элеп куйдыгыз, Ленин бабайны? Бу чүплектә яталар иде, радиоприборда эшләгәндә. Алып кайттым. Ага. Ничә ел инде бу картина монда әйләнеп тора? 40 ел тора торгандыр инде монда. Бер урында инде. Илһамландырамы?
Әзерәк. Соң килгән кешеләр дә шулай карап китәләр инде. Ә Ленинга ниндирәк мөнәсәбәттәсез? Ленин безгә начар булмады инде. Ә тегендә нинди хатын-кыз портреты тора? Әнә җырлап тора, микрофон тоткан килеш. Туганыгызмы әллә? Әнә тегендә. Менә бу, менә бу. Берәр туганыгызмы әллә ул? Яшь чакта. Юк, бу
Яш вакытта әйтәме тоже бер чүплектән табып кайткан.
Кешеләре дигәннән 70 төрле һөнәр беләләр монда. Менә шундый затларның берсе илһамчысы итеп Ленин бабайны сайлаган. Бик гармониядә яшиләр һәм эшлиләр икесе бергә, күренеп тора. Комганнар бөтенләй Моны бер 12 яшьтән бирле ясыйм инде мин гомманнарны. Ә кем өйрәткән эш бу? Бу бит нужа. Нужа өйрәткән. Нәселдән килә э, э, сезнең? Юк, юк, әтәйне, әтәйне белмибез без. Әтәй дигән сүзне ишеткән дә юк. Сугышта үлгән. Моны ничек ясыйсыз? Моның өчен күпме вакыт китә? Нинди материал кирәк? Хәзер бит, пожалуйста, любой. Менә бу нинди материалдан эшләнгән? Бу бит менә.
Менә Ким о калаеннан. Калайдан, әйме. Күпме вакыт эшлисез бер шушы комганны? Бер көн.
Бер көн эчендә?
Сигез сәгать.
Ә боларын, зурракларын? Зуррагы алар, бөтенесе дә бер инде. Ә моның механизмы ничегрәк соң? Менә мин монда күрәм станокларны, җайланмаларны. Монда бернинди станок та юк, бернинди станок та юк. Менә тиси бу, просто монда кыйнарга, калай кыйнарга. Ана станогы. Мин утырып тора торган. Менә рәвеше шушы инде. Моны көне буе шакылдатып утыргач, өйдәгеләр башыбыз авырта дип шелтә белдермиме соң? Юк, юк. Юкмы?
Элеккере Элеккере элеккере генейләр белдерәдер өйдә, өйдә утырганда. Авырта дипме? Ну бит инде аның аларга да файдасы бар. Ә элек кайда эшли идегез менә болай? Э, иде. Менә булган. Иде, иде, ут юк, чорт юк, бер нәрсә юк бит ул вакытта. Көчтә кирәк әйме?
Кеш дин, кеш монда не сти. Сугарга барып бергә суккала утырырга бит инде. Физик көч булмаса, эшли дә алмыйсың моны. Кеш дин, кеш монда не сти юк инде. Батач, шкандал монда. Хәзер бит күз дә күрми инде минем. Безгә дә кыса өйрәтеп калдырасызмы? Монымы? Әйе. Юк.
Нужа үзе өйрәтә инде аны өйрәтә. Кемгә өйрәтәсең инде аны? Кара, разгилдәй. Сабан туйларына да бүләккә нигә бирәм инде мин аны? Нигә? Быел менә булмады бит әле. Яра киләсе елга икене бирерсез. Киләсе елга белмим инде ясап. Ул вакытка хәтле яшәргә кирәк әле.

О,
инде авылга керә-керә җырлаган иек. Күркәле авылы майда биек тау итәгендә. Чыннан да таулары бик биек булып чыкты. Чөнки Үзебез менәргә дип карар кылган идек. Әйе. Бик тиз менәрбез кебек иде. Инде видеодан күренеп торадыр безнең никадәр биектә икәнлегебез һәм авылның ни дәрәҗәдә түбән икәнлеге. Монда шул кадәр урыны-урыны белән текә урыннар. О, менә бераз гына хәл ала торган бер ачыклыкка чыктык. Сәламәт тормыш алып барырга теләүчеләр, килегез, менегез, хикмәт. Иң биек ноктасында дисәм дә ялгышмамын дип уйлыйм. Без басып торабыз сезнең белән. Ә бу иң биек нокталар. Менә өскәрәк күрәсез, өскә күтәрелгән ул җирләре бар. Без уйлавымча, без уйлавыбызча шушы аның биек ноктасы. Ә Күпме
исәпләп чыгарсаң була ул? Үлчәгән кеше булмады, нишләптер. Без аны йөгереп тә менәбез. Ул биек тауны кирәк булганда. Балачакта, балачак шушыннан менеп төшеп. Менәр өчен озак кирәкме? Юк, 5 минут. Тә түгел, 3-5 минут аякларыңа карап. Аякларың көчлерәк булса, 3 минут. Белән менеп карарга тиеш. 5 минут кызу кызу без бит инде гел тауга менергә өйрәнгән. Зарлар Ана кешеләрне алып килсәң, ай-ай, биек, монда авыр, йөреп булмый дип зарланалар да. Ә мин әйтәм, наоборот, шушыннан менеп төшеп йөрсәң, йөрәгең нык була. Ниндидер һава торышы безнең якка килә икән, ул озакка саклана. Эсселәр килә икән, ул озак. Салкыннар килә икән, ул озак. Кышкы көннәрдә бик еш кына бездә 30 градус салкын була. Ә ерак түгел бездән 18-19 километр ерак чакрым ераклыктагы Лениногорскида 16-17 була ул вакытта, ә бездә 30-30дан түбән градус салкыннар була. Менә шушы җирдә, именно менә шушы җирләрдә салкын була. Әле аның авылының бер башы белән икенче башында да аерма аерыла һава торышы.
Болгар белән биләрне нинди ташлардан төзегәннәр? Ә Казандагы курчак театрын Кремль янындагы яр буен. Керкәле карьера ташларыннан булып чыктым. Заманында бөтен Татарстанга гына түгел, ә Россиягә, хәтта чит илләргә дә данлыклы булган карьер хәзер ничек яшәп ята? Бардык, карадык, йөрдек. Наил абый Галимов безгә аны күрсәтеп кенә калмады, ә фәнни яктан уникаль үзлекләре белән дә таныштырды. Кыскасы, хәзер без ташны таштан аера беләбез. 52 елны моны труд армия солдатлар килеп, карьерның иң теге башында кул белән ручной чыгара башлап, шул юллар төзеп, Леногорскине, Әлмәтне төзергә тотынган карьер инде бу. Ә 58 елны инде уже аннарсың. Шушылай кисеп, электричество тартып, башта дизель генераторлар белән шул машиналарны эшләтеп, аннарсың 58 елны ут килеп, шул электрический машиналар белән. Менә унҗиде яшемнән шушында мендем мин. Әтигә ярып менгән идем. Шушында аннарсын бер көзне дә югалттым. 49 ел булды, 50 нче ел китте. Шушы карьерда эшлимен. Ул инде менә бу Советлар Союзы таралгачтан теге предприятиеләр бик күпләр туктады. Бу да уже туктар хәлендә бу үзенә участок кына предприятие түгел. Шуннан соң монда каравылчылар Наил, без хәзер пенсия каян китәбез, ничек Нәрсә дисек чыгабыз. Аннары мин Казанга объединениегә бардым. Әйтәм, эшли алсак, эшли алабыз, давай үзебезгә расчетный счет ачып эшлик. Рабочийлар бик сукрана, нәрсәкә эшләргә белмиләр. Шуннан соң расчетный счет ачтык та, шуннан бирле эшлибез. Ну, авыр, еллар бик авыр ие. 30 имәни безнең якташыбыз Тимеш авылында җирләнгән. Аның каберен табып, табып, иң беренче анарга саркофаг куйдык. Бу реставраторлар белән Казанның. Шул саркофагтар, аннары шушы Болгар турында сүз чыкты. И болар хәзер ышанмыйлар. Казанның архитекторы Айдаров фые бугай. Аны алып килеп, шушында инандырып, Болгарны төзесәк, шушынардан гына төзеп булачаклыгына. И Болгарның манарасын куйдык. Болгарның манарасын куйганнар соң инде моны. Казан да күрде Шәймиев. Ул аннары яңадан программа уйлап чыгарды. Керкәле карьерында ир-егетләр белән бергә иңгә-иң куеп, өчешәр смена Хатын-кызлар да эшләгән. Ә сугыш чорында бирегә әсир немецларны китереп эшләткәннәр. Авыл халкы аларны әле дә хәтерли. Алар үзләре ташны кисеп, шушы күргәнсездер, зур машиналарда, станокларда ташны кисәләр. И хәзерге кебек механи... механикалаштырылмаган, и күбрәк куалдылар белән шул ташларны ваталар. И тиешле размерда һәм инде даже кул белән күтә ташып нигә машинага салалар и берничә гаилә шулай килеп утырган безнең авылда алар төпләнеп калганнар алар менә шунда нәсел нәсел бар монда яшиләр әйе алар шушы таш кисәргә дип сөргәннәр дип сөйлиләр инде алар бит сөргәнгә сөргән нәр шуңа күрә монда Калдылар дип әйтүчеләр хәзер дә бар инде. Гараж төзергә ташак китерделәр, кайтардылар. Карьердан үзебезнең. Хәзер шушы ята бит инде. Әти белән әти мин әйтәм, әйдә бу ташны иеп куйыйк әле. Шулай дип әйттем дә, эй кызым, алар бигрәк зурлар бит күтәреп булмый ди. Тора бу шулай. Әни ял көнне шыпырт кына чыкты да ул ташны иде дә куйды. Әтигә ур булды, әни иеп куйды. Әни күтәрә ала, әти күтәрә алмый ул ташларны. Ул ташны борынгы мисырлылар һәм греклар сихерле дип исәпләгән, аннан эшләнгән эшләнмәләрне патшалар, гаскәр башлыклары тагып йөргән. Карьер башлыгы Наил абый мондагы ятмалардагы ониксны тагып йөрми йөрүен, әмма аның магиясен белә булса кирәк, юкка гына монда эшләгән кешеләрдән энергия ташып тормыйдыр. Известняк инде, ул, ул бит менә чагыштырып караган вакытларда зур тарихлар белән мин үземчә уйлап йөрим. Бөтен илләрдә дә шушы известняктан, мрамордан, граниттан төзегән әйберләр бар да исән, сакланган, баганалар булса да авып ята, афинларда, ниләрдә. Ә шушы стройматериал исән. Ә, ә бүтән стройматериал кая киткән ул? Ул хакта беркем бер сүз әйтә дә алмый. Ә җире белән аның үзенчәлеге бармы? Аерылып торамы ул башкаларныкыннан? Җикере белән безнең юга бастыкта гел шушы таш ул дөресен генә әйткәндә. Аның өстендә шивенкасы, астында менә шушы известняк. Ясалкынны үткәрми, полисты юл. Менә сез аны күрегез менә. Менә тишекле, тишекле, тишекле, тишекле. Бу диңгез төбе. Бу бит ракушечник. Ракушечник бу. Монда ана ракушкалар, ниләр алар барса да өстәге хәтер менеп карасак, ракушкалар бар да күренәләр анда теге. Монда пичке белән кискәчтән аны алар югала. Ә аста инде кул белән чыгарган вакытта чыгадыр ие балыклар. Теге менә моны хәтле балыклар чыга. Безнең без океан төбендә.
Океан төбендә. Бу океан төбендә бу. Монда теге полудрагоценный таш уникс бар. Уникс, уникс, уникс монда күп. Ого. Ә ул кыйбат торамы? Бу кыйбат дип әйтелгәндер инде ул бик күп количествода да түгел. Менә хәзер карыйбыз бараны. Хәзер килеп чыгар ул. Ана тегендә эшкә менә әле. Ан, ан, ан. Оникс табарга өйрәтәчәксез. Оникс ул аны табарга гына түгел, ул үзе шунда ята. Менә бу менә оникс инде ул менә. Бу юка. Ну аның бар бик юан, бик матур җирләре килеп килеп чыгар. Кече кырларда. Мына мына полностью мына катлам мына уникс. Анардан соң. Аны ничек чыгарып була аннан соң? Бәреп аласың да инде моторлый торган әйберләр шушылардан ясыйлар. Ониксны инде җибәрәсез. Юк, без аны җыймыйбыз, аның белән заниматься итмибез. Менә 60 елларда монда мына геологический отчетность буенча мин аны карыйм. Эш смены янысын мин тоже хәтерлим. 300 кеше эшләгән. Менә шулай булган стенаны. Ә хәзер күпме?
Хәзер әйтәм бит, 4-5 кеше эшлибез. Менә эш нәрсәдә. Ничә хатын кыз эшли иде менә? Бер 40, мин хәтерләгәндә дә бер 40 хатын кыз эшлидер ел. Ул вакытта инде ул алар эшлиләр иде. Нәрсә ки? Шул килгәч дин пешкә тәгәрәткән бәрәңге ашыйлар иде. Монда бары кибетебез, урсының кибет. Шуннан Балык алып чыгып, балык белән ашыйлар ди. Әллә шуннардан аларның менә шул чирләр, шул шул гади генә ризык ашаганлыктан. Аларның яман чир белән чирләгәннәре юк. Мондый эшнең кызыклыгы бетте бит эшне. Барыбыз дәрәҗәсе дәрәҗәсе бетте. Барыбызга да
күп акча кирәк, но эшләмичә кирәк. Менә без традицион рубрикабызны дәвам итеп. Керәбез розага. Роза дип аталган кибеткә кара монда керүгә үк языла. Кеше аптырамасын өчен нәрсә саталар микән? Нәрсәләр бар икәнлеге ачыктан ачык язып куелган. Уважаемый покупатель дигәннәр, э, битлекләрегезне һәм перчаткаларыгызны киеп керегез. Без шушы кагыйдәләрне үтәп керәбез. Без алдашмыйбыз. Безнең безнең дә маскаларыбыз бар. Үзең күреп торасыз. Һәм менә монда язылган инде коронавирус это не навсегда, все прошло, пройдет и это, берегите себя и своих близких. Бик позитив.
Хәләттә Иң алгы рәтләрдә нәрсә була? Халык аеруча күпләп ала торган ихтыяҗи әйберләр. Алай булгач, без менә моннан ук башлыйбыз. Димәк, бу мунча керә торган мунчалалар. Димәк, Ркәле халкы мунча керергә ярата дип әйтәбез. Бу резин аяк киемнәре, бу җәй көне бик актуаль аяк киемнәре, калушлар, калуш эшлекләре. Һәм монда инде без синең белән хәзер бераз гына ревизия ясыйк. Бу Керкәле халкының продукциясеме соң? Әйме? Без менә әле күп малларда булганыбыз бар, җирле продукцияне очратканыбыз юк. Я шәһәрдән китерәләр, я башка авылдан. Катык 80 сум тора, ә 90 сумга нәрсә сатыла да аз. Ә, кызыл катыкмы? 70 сум тора сөт. Ә корты күпме тора? 130 сум. Аның ә, авырлыгы күпме? Ярты кило. Карбыз Сезоны күпме? килеп җитте. Карбыз 30 сум тора. Килосы. Ә кавын күпме тора? 55. Бауырсак кемнеке?
Бауырсак Әлмәт дәрьясы. Әлмәт дәрьясы. 200 тәңкә һәм 120 тәңкәгә бар диләр. Ипи күпме тора апа? 28 сум тора.
Кайсысы?
Агымы, карасымы? Агы. Батон 29. Кайсын беренче булып кырып сибереп алып бетерәләр? Гилязовныкын.
Гилязовныкын.
Һәрбер авылдашларыбыз банан бәяләрен дә тикшерәбез. Сездә килосы күпме?
Болар уцененный бананнар болар. Чишмәләр биредә адым саен. Бер мосафир дога кылган урында тибеп чыккан Кыз чишмәсе, Салкын чишмә, авылның икенче башында Күкертле чишмә, Курайчы егет белән су алучы кыз чишмәсе һәм башкалар, һәм башкалар.
Барысының да үз тарихы, сулары да аерылып тора. Керкәле таулары белән генә түгел, ә чишмәләре белән дә дан тота. Без синең белән, Ленар, бүген ничәнче чишмәдән авыз итәбез инде? Керкәленең чишмәләре чынлап та санап бетергесез. Ул хәтта авылдагы чишмәләр саны белән генә түгел, ә җыр буенча да аңлап була. Менә хәзер чак кына әлдермештәге шикелле тыңлап алыйк әле бу өлешне җырны. Әлләнең чишмәләре башка багаш. Вә, ишеттегезме?
Аның чишмәләре дип күплек санда җырлыйлар. Ә, без исә хәзер, минемчә, моны иң матур чишмәләрнең берсе дип әйтеп тә булмый, чөнки монда хәр Моны бу чиш бу чишмәнең мәгънәсе аның матурлыгында һәм ничек дип шифалы суында гына дип әйтеп булмый, ә Нәкъ менә сәламәтләндерә торган үзлегендә бу чишмәгә килеп су алып китәләр, дип сөйләделәр безгә. Авыручы кешеләр, хәтта менә псориаз белән авырый торган кешеләр дә килеп, менә шушы чишмә суын фляжкалар белән алып китәләр, аңарда коеналар һәм ул чынлап та сәламәтләндерә. Бу безнең. Так, сак кына.
Саклык чаралары. Күрергә кирәк. Менә бу безнең шундый күкертле чишмә. Аның хәзер исе җәмәгать бик каты сизелә. Хәзер без аның суын татыйбыз. Исе сасыган күкәйнекне хәтерләтә. Тәмендә дә күкәй тәме бар икән. Суы да тәмле дип әйтеп булмый, ләкин бик нык сәламәтләндерә, диләр. Керкәле авылына Казан ханлыгы алынганнан соң күчеп килүчеләр нигез салган дип фаразлыйлар. Монда яши башлаган беренче гаилә Мөэмин карт гаиләсе булган, диләр. Бу биек таулар халыкны золымнан да яклаган, талаудан да саклаган. Исеме каян килеп чыккан соң авылның? Тау исеменнәнме? Ә тауны ник алай атаганнар? Тарихчы Эльмира Гарифуллина моңа ачыклык кертүне кирәк тапты. Бездәге инешләрдә, безнең елгада гына шушы керкә балыгы. Салкын сулар, әйе, әйе. Һәм менә мин әле кечкенә чагымда да хәтерлим, менә безнең туган абыйлар керкә балыгы тотып, безне керкәле керкә балыгы ашатканнарын. Безнең якта хәзер инде быелдан керкә балыгы үрчетәләр һәм күпләп сата башладылар. Ул әлеге дә баягы менә шушы Сулык белән бәйле һәм безнең авылның килеп чыгышы да, атамасы шушы керкә балыгы белән бәйле. Без инде малай чагында ни шушмада, шушы елгада кулыбызны шап-шап китереп тотаек. Былайка түгел инде, ну нормально бал тотаек. Ну аннары соң бит инде соңгы вакытта безнең суларыбыз псиранды. Псиранды, псиранган суда йөрми яшәмиз. Аңа чиста су кирәк. Шушы суны, менә шушы ага торган суны без шуны эчәек. Чиләк белән ташып, кыш көннәрендә дә, җәй көннәрендә дә. Шушма бит инде, монда аста шушма бар ие безнең инде. Ул бик чиста ие тоже. Анда пляж бар ие безнең. Ие. Ялтырап торган бөтен авылның яшьләре, малайлары пляжда ком эчендә яталар ие. Менә хәзер берсе дә калмады, бетте. Өске якта бездән бер 200 метр генә хатын-кызларыбыз, кызларыбыз юыналар ие. Без аста шул пеләрдә ятадыр әйтү шул менә. Димәк, хатын-кызлар аерым, ирләр аерым. Аерым, аерым, аерым. Анда андый караш, байтыш әйбер юк иде ул вакытта. Әбиләр дә керәләр иде, суны сез баран. Керәләр иде. Бәек бор халамыни, туңган яттың, һигән ярдың, дустардың кадерен бели. Безнең якка килгән кеше шушы тауларга сокланмыйча калмый. Һәм чишмәләрен карагыз, Чылтырабага. Ял итәргә килгәч, э, Гөлшат Зайнашева сокланып шушы тауларга карап торгандыр. Һәм инде шушы Чылтырап аккан чишмәләрнең суын эчкән. Һәм анарга күңеленә үзеннән-үзе шигъри юллар килгән. Илгиз Закиров та шушы якларга төбәкләргә килеп чыккач, Аңа махсус мөрәҗәгать итүчеләр булган. Әлеге дә баягы безнең мин белүемчә, озак еллар буена монда колхоз рәисе булып торган Каве Салимович Насыбуллин аңа мөрәҗәгать иткән, матур иттереп шушынарга язып булмасмы дип. Шулай иттереп безнең Керкәле таулары җыры барлыкка килгән. Ә ул җырны бит э, күп кенә җырчылар, артистлар башкара. Аларның үзләренең бу авылга килгәне бармы соң? Безнең авылга килеп, аларның концерт куйганнары юк. Безнең авыл аша йөргәннәре бар. Менә Фидан Гафаровның безнең аша авыл аша узып, Шигердә концерт куйды, концертына бардым. Киркәле тауларын җырын җырлады. Хозурланып узып карап киттем, диде. Без бит инде әйе беренче мәртәбә моны Киркәле клубында җырлаганнан соң бит Менә шулай Айдар Галим җырлый башлады. Чыннан да, безнең концертларда беркайчан да бу җыр төшкәне булмады. Аның бит сүзләре дә шулай, менә, Керкәвел авылын чыккач, уңга киткән юллар бар, ди. Дөрес тә, менә авылны чыккач та безнең берсе Шөгер ягына, берсе шул Җүте, Завод ягына китә торган юллар, чыннан да, төп сүздән алынып әйтелгән дип әйтәм. Керкәле бит инде, Керкәле авылы бит инде, таулары бит бит инде. Әйе. Теге җырга бит инде салганнар матур иттереп. Нигә начар түгел инде? Ә чишмәләр бик күп булып чыкты, әйме? Чишмәләре дә Кер- күп. Керкәледә мебель ясау бизнесына нигез салганнар. Җиһазларны олылар өчен ясау бер хәл, ә менә балалар өчен ясау, монысы шактый четрекле эш икән. Җитмәсә, вак-вак детальләрне әзмәвердәй җегетләр җыя торган да булса? Иң авырлыгы детскийлар ясарга инде шул. Ә нишләп? Ә нишләп алай? Вак тияк Ә, детальләр, детальләре вак. детальләр бик күп бит. и Бар мәшәкатьле балалар өчен нитеп ясыйсың инде. Ә детскийларга заказлар күп киләме? Килә, ну,
ни- нямда эшли... Авыр, авыр эшләргә шуның өчен. Булгалый? Нет. Һәрбер хуҗалык үзенең өенең менә Собственный скверы бар икән, шуны алып барабыз. Авыл җирлеге башлыгы Галия апа Шириязданова кебекләр турында ут дисәң дә аз булыр. Утның уты ул. Көне буе безгә Керкәленең иң-иң урыннарын да күрсәтеп йөрде. Кайтуга өстәлгә бәлешен дә чыгарып куйды. Әле безне шаккатырмаган сыман, абзардагы бура кадәр сыерын да чыжылдатып саварга өлгерде. Беренче мәртәбә сыер савырга мин үземнең туган өемдә, үземнең әнкәем яшьлегенә чирләп китте. Шунлыктан минем карамакта дүрт туганым һәм әти калды. Унбер яшь тулмаган иде әле. Сыер шулай кычкынып бозаулагач, әти, әйдә инде, кызым, ди, чыгып карыйк әле, ди, булырмы икән, ди. Аякларын шулай бәйләп бирде инде, үзең үзең саклар өчен диеп. Шулай Көчем җитми, елый-елый шулай сыер савырга да өйрәндем, шулай ипи салырга да өйрәндем. Һәм шушы бала чактан белгән һөнәрләрем Әлхәмдулилла, шөкер, килен булып төшкәч тә икенче көнне сыер савырга чыгып киттем, чиләгемне күтәреп. И гомер буе сыер савым көтү күрдем үзем менә. Эй, Йолдызкаем да дим инде, җаным да дим, алар минем дуслар. Кайсына Машка дим, кайсына Дашка дим ана. Иртән торам да, исән сау кичкерәм дә, исән сау тордыгызмы? Исән сау йокладыгызмы? Без исән сау дип сөйләшәм. Бисмилланы әйтәм, алар шуна тыңлап торалар. Торыгыз инде хәзер дим, яткан булсалар тора башлыйлар үзләренчә. Ә сез алар белән гаепа нинди телдә сөйләшәсез? Татарча сөйләшәм, татарча сөйләшәм. Русча юк инде. Алар татарча Эй, минем бер үз сыерым бар ие. Машка. Урыстан алып кайткан ие. Көтүгә барам, Машка, Машка. И шул кино Машка, и көтүгә барганда Машка ие диде. Им дә кайтканда Машка дип кычкырам син сәвиттән. Теге бу якка борылып карый да, имә, йөгерә, йөгерә, машина артыннан кайта. Ие, Леша, ире, йөри, Машка, Машка ие дисәм, Ул бит мал өйрәнә, менә эшләргә өйрәткән кебек. Ә алмашлы кушаматлы сыерыбыз да татарча аңлый идеме? Аңлый тора бер аңлавы. Безнең монда күбесе менә бар бишәр, алчар сыер тотучылар. Уже эй, минем сөткәйләрем, балакайларым дип кенә торалар инде, бетересегез. Гали апа мондагы халыкны биш бармагы шикелле белә. Нәрсәгә куллары ятканын да, холык-табигатен дә. Ә иң мөһиме, без бер йодрык кебек эшлибез һәм яшибез биредә, диде ул. Кәле халкы турында тулаем алганда, ул моң халык. Булдыра торган халык. Башка авылларда караганда, әйтәм бит, мал-туарны да асрыйлар, печәнне дә нык әзерлиләр. Халык һәрберсе үзенчә яшәргә тырыша, берсе дә биш сутый бәрәңге белән генә калырга тырышмый. Бәләкәй генә күчтәнәч бездән сезгә! Яласып тавыз итегез. Җеп-җылы, чынлап.
Керкәле авылы кайда дип җырлаганнарын ишетсәк, без хәзер, бездә, күңелебездә дип җавап бирә алабыз. Керкәле безне нәрсәгә өйрәтте? Чүплектән алып кайткан әйбернең дә кадере булуына сокландык. Керкәле тавына менеп төшеп йөрүнең йөрәккә сихәте барлыгын ачыкладык. Балыкның Ташта да яши алуын белдек. Ял итүнең хатын-кызлар белән ир-атлар өчен аерым ысуллары барлыгына төшендек. Ихтыяҗ туса, татар телен мал-туарның да үзләштерә алуына шаккаттык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз?
Комментарийларда языгыз. Безнең. Тәгәрмәч. Тәгәрәвен. Дәвам итә!